Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Alla tiegħi, jiena nemmen fik, jiena nadurak, jiena nittama fik, jiena nħobbok. Jiena nitolbok maħfra għal dawk li ma jemmnux fik, ma jadurawkx, ma jittamawx fik u ma jħobbukx.

tal-ħniena tiegħek. Nimmeditaw fl-ewwel misteru tat-tbatija meta Sidna Ġesù Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna ndnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, ma tadħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-dejn jagħmel.

Nimmeditaw fit-tieni misteru tat-tbatija meta Sidna Ġesù Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-dinja. Amen.

Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuftek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mit-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuftek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mit-inbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit'imbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit'imbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek.

Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitwinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitwinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek.

Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott ta' ġufti għal Ġesu'. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitindbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirik il-frott ta' ġufti għal Ġesu'. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitindbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek.

Hu l-ġenna l-erbħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nimmeditaw fir-raba' misteru tat-tbatija meta Sidna Ġesù Kristu kien mgħobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,

Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek.

Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitnbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitnbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek.

Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitindbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliem għalik, Marija bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitindbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen. Sliem għalik, Marija bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitwinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mitwinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier. U lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ngħidu Salve Regina, Sliema għalik, Sultana, Omm ta' ħniena, ħajja, ħlewwa, u tama tagħna. Is-sliema għalik, lilek ingħajtu għaliex aħna itturu fnati u li tgħeba. Lilek nitniegħdu aħna li nibku u nolqfu f'dan il-wied tad-dmugħ. Ejja mela, Avukat tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħniena. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesù, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Itlob għalina Qaddisa Omm Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wegħidna Kristu. Nitolbu skont il-fehma tal-Papa, Missierna li inti fis-Smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi eżaltnatek,

u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolba l-erwieħ tal-purgatorju. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen.

Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lin. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lin. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lin. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lin. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqaddsa Omm Alla. Itlob għalina. Imqaddsa Xebba ta' Xbejbiet. Itlob għalina. Omm ta' Kristu. Itlob għalina. Omm il-Knisja. Itlob għalina. Omm tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Omm l-iżjed safja. Itlob għalina. Omm l-iżjed nadifa. Itlob għalina. Omm muxebba. Itlob għalina. Omm bla tebgħa. Itlob għalina. Omm li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Omm tal-għaġeb. Itlob għalina. Omm tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Omm ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Omm ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok setgħa. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-għerf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Għamara tal-Ispirtu s-Santu. Itlob għalina. Għamara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Għamara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deheb, itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida, itlob għalina. Bieb tas-sema, itlob għalina. Kewba ta' filgħodu, itlob għalina. Saħħa tal-morda, itlob għalina. Kenn tal-midinbin, itlob għalina. Faraġ tal-imnikktin, itlob għalina. Għajnuna tal-insara, itlob għalina. Sultana tal-anġli, itlob għalina. Sultana tal-patrijarki, itlob għalina. Sultana tal-profeti, itlob għalina. Sultana tal-appostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnissla mingħajr l-ewwel tebgħa. Itlob għalina. Sultana mtellgħa s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk, Mulej. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ismagħna nitolbuk, Mulej. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, għen għalina. Nitolbu, O Alla li f'dan is-Sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-Passjoni tiegħek, Agħtina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek, hekk inħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek.